Nilqakom lura għal flusek, infakarkom li għadna kif konna qed nitkellmu dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea u n-negozjati li għaddejjin bħalissa mal-missieden tagħna Mark Scicluna Bartoli. Issa ħanbidlu ftit is-suġġett u ħanitkellmu fuq funds u ETFs ma' l-missieden l-ieħor tagħna Gabriel Mansueto. Gabriel, insellimlek mill-ġdid. Insellimlek.
Gabriel, xi jumejn ilu kien hemm din il-konferenza ġewwa l-Borża ta' Malta fejn inti kont tkellim ewlieni u fil-fatt it-topic kien fuq funds u ETFs. Allura l-benefiċċju tat-telespettaturi min ma setax jiġi dil-konferenza għandu l-opportunità li jerġa' jisma' fuq dan is-suġġett. Tispjegalna ftit x'inhuma funds u ETFs, Gabriel? Bażikament, funds u ETFs huma żewġ tipi ta' investimenti kollettivi, hemm features simili u ovvjament imbagħad hemm numru ta' differenzi. Il-funds kienu l-ewwel tip minnhom it-tnejn li ġew introdotti l-ewwel, eventwalment bl-għajnuna tat-teknoloġija u bil-mod kif is-swieq anke żviluppaw matul iż-żmien, ġew introdotti l-ETFs ukoll. L-iskop ta' dawn iż-żewġ tipi ta' investimenti huwa li jilħqu l-objective tagħhom billi jipprovdu diversification, il-firxa li dejjem nirrepetu mal-investituri l-importanza li wieħed jifrex flusu biex inaqqas numru ta' riskji. U bl-għajnuna ta' kemm il-funds kif ukoll tal-ETFs, dan ir-riskju jista' jonqos għax it-tnejn li huma jinvestu f'numru differenti ta' investimenti u allura l-investitur mhux qed jitfa' flusu f'numru żgħir ta' kumpanniji imma fuq firxa wiesgħa. Hemm numru ta' similarities kif għad bejn dawn iż-żewġ tipi ta' investimenti. L-ewwel waħda hija li meta investitur qed jinvesti ġo fund jew ġo ETF, ġo exchange traded fund, dawk il-flus mhihomx investiti ġo kumpannija waħda jew tnejn jew numru żgħir imma hemm numru kbir u kull wieħed minn dawn l-investituri jkun qed jixtri units Ġo dawn, ġo dawn l-investimenti. Il-firxa kbira li jġibu dawn l-investimenti imbagħad toħodna għat-tieni, għat-tieni similarity li hija il-benefiċċju tad-diversification. U d-diversification importanti li napprezzaw il-fatt li l-firxa ma tiggarantix il-kapital imma tagħmel l-investiment tagħna iktar safe. Tnaqqas ir-riskju li jekk jien għandi investiment fuq ħames kumpanniji, Jekk marret waħda ħażina, jiena probabbilment tlift bejn wieħed u ieħor 20 fil-mija mill-kapital tiegħi jekk mifruxin bl-istess weighting. Ġo fund jew ġo ETF dan ir-riskju jonqos ħafna għax il-firxa normalment tkun kbira ħafna. Teżisti livelli differenti ta' diversification. Jien jista' jkolli fund jew ETF li jinvesti ġo numru differenti ta' banek u dik hija firxa imma firxa limitata ġol-istess settur, proset, u mbagħad jista' jkolli wkoll firxa fuq pajjiżi differenti, fuq industriji differenti jew bonds differenti jew shares differenti. Ovvjament, iktar ma nifirxu normalment ir-riskju jkun inqas. Similarity oħra bejn dawn iż-żewġ tip ta' investimenti hija dik li ngħidulha open-ended investments. Open-ended investment huwa dak l-investiment li iktar ma tiżdied id-domanda għalih, iktar jiżdiedu l-units. Jiġifieri il-fund manager jew l-ETF provider jikkrea iktar units biex jakkomoda għad-domanda. Dan għall-kuntlarju ta' shares jew ta' bonds kwotati fuq boroż ewlenin fejn għandek ammont limitat. Daqshekk u fejn għandek ammont limitat ta' shares jew bonds partikolari. U mbagħad l-aħħar similarity hija Kull wieħed minn dawn l-investments għandu objective li jrid jilħaq. Kull investiment jitlaq mill-punto di partenza ta' fejn irid jasal, x'inhu l-objective li rridu li rridu nilħqu. U kull wieħed minn dawn il-funds għandu dik ngħidu it-tema tiegħu li ħa jifrex l-investimenti tiegħu fuq numru differenti ta' kumpanniji biex jilħaq dak dak l-iskop li għandu. Gabriel, semmejt ħafna similarities, issa aħna nismgħu naqraw li bejn il-funds u l-ETFs hemm ukoll ħafna differenzi. Forsi tgħidilna ftit dwar dawn id-differenzi? Eħe, hemm numru ta' differenzi importanti li investitur li qed iħares li jinvesti f'dawn it-tip ta' investimenti jrid importanti hemm japprezzhom u jifhimhom. L-ewwel waħda hija li fund huwa actively managed, jiġifieri għandek tim ta' analisti, traders, għandek ukoll il-fund manager li eventwalment qed jieħu d-deċiżjoni f'liema kumpanniji se jinvesti u dawk, abbażi tal-analiżi li jkun għamel it-tim tiegħu, dawk il-kumpanniji li ħa jelimina mill-portafoll tiegħu. U allura dan il-portafoll jew din l-attività ġo fund qed tikkrea, biex ngħidu hekk, movimenti differenti minn perjodu għal ieħor ġo dan il-fond. Allura għandek investiment li huwa ħaj u li qed jinbidel maċ-ċirkostanzi u maż-żmien. Minn banda l-oħra ġo ETF, l-investiment huwa wieħed passive. Jiġifieri li l-ETF provider jiddeċiedi liema index irid jittrackja jew irid jimxi miegħu u jixtri l-istess kumpanniji li jagħmlu dak l-indiċi. Jiġifieri jekk jiena rrid nittrackja l-performance tal-FTSE 100, l-ikbar mitt kumpannija fir-Renju Unit, l-ETF manager jew l-ETF provider jixtri l-istess kumpanniji skont il-weighting tagħhom, skont l-importanza tagħhom fuq dak is-suq, u eventwalment il-prezz tal-investiment ħa jimxi in line mal-istess index. Differenza oħra hija l-management fees. Il-management fees Ovvjament iktar ma tinvolvi xogħol, iktar ħa jkun hemm spejjeż. U allura an actively managed fund, jiġifieri l-funds li ma jimxux eżatt mal-index imma qegħdin jagħżlu l-kumpanniji t-tajbin minn dawk inqas tajbin, jinvolvu iktar xogħol, jinvolvu teams ikbar ta' individwi. Ovvjament dawn iridu jitħallsu u allura ħabba din ix-xogħol li jġib miegħu l-actively managed fund il-management fees huma iktar għoljin. Ħafna ETFs xogħolhom huwa kif għadt iktar kmieni li purament jitrekjaw l-indiċi. U allura ix-xogħol ħafna drabi huwa involut fil-bidu bi ftit rebalancing normalment darbtejn jew erba' darbiet matul is-sena kemm iġibu l-index jew l-investiment eżatt pariġġ l-index biex imbagħad mhm. jibqgħu jimxu flimkien. U allura dak huwa passively managed u hemmhekk l-ispejjeż huma ferm ferm inqas. Differenza oħra hija l-brokerage costs. L-ETFs, kif ħa naraw f'punt iktar tard f'din il-, għal din il-mistoqsija, jittrejdjaw jew huma negozjati kif wieħed jixtri jew ibigħ ix-shares u allura ħafna mill-istock exchanges fejn dawn jittrejdjaw japplikaw dik li jgħidulha minimum fee. Allura, L-investiment ġo ETF jista' jġorr minimum fee xi drabi iktar għolja minn ta' fund għax fund ħafna drabi jiġi charged persentaġġ bħala l-initial fee u allura dik tvarja skont l-investiment li wieħed ikun qiegħed ikun qiegħed jagħmel. Il-minimum investment li hija differenza oħra hi tvarja wkoll. Ħafna drabi fund jittollera minimum investment ta' 40, 50 ewro fix-xahar għal dawk l-investimenti li jkunu ngħidulhom regular Regular premiums, regular savings. U allura il-minimum investment ġo fund ħafna drabi ikun wieħed wieħed żgħir. Jekk ikun regular premium, jekk ikun a lump sum investment ġifieri somma ta' darba u daqshekk, ħafna drabi dik dak il-minimum investment ikun bejn 2,500 euro u 5,000 euro. Fil-każ ta' ETF. Żgur ma naħseb ma tistax titwal binqas minn 2000 u x'hekk. Ħafna drabi le, ekku. Ovvjament jekk inti għandek minimum regular premiums hemmhekk normalment l-ammonti jkunu ferm ferm inqas. Fil-każ ta' ETF l-ammont il-minimum investment huwa equal għal one unit f'dak l-ETF. Ġifieri jekk jien l-ETF tiegħi qed jitrejdja bi prezz ta' more or less mitt ewro, mela jiena il-minimum investment f'dak il-każ irid ikun mitt ewro. U biex nallaċċjah ukoll mal-punt li għadni kemm semmejt fuq il-brokerage fee, jekk il-provider tiegħi ħa jiċċarġjani minimum fee ta' six euros, ten euros fuq investiment ta' mitt ewro, dik qed ngħidu minimum charge ta' six per cent jew ten per cent li hija kkunsidrata rata għolja, rata għolja ħafna. Differenza oħra huwa l-prezz kif jiġi determinat. Il-fund, il-prezz tiegħu huwa determinat fl-aħħar tal-ġurnata. Mela jekk jien ħa ninvesti ġo fund jew ħa nbigħ l-investiment ġo fund partikolari, mhux ħa nkun naf il-prezz eżatt qabel qabel ħa x'ħin ħa nagħmel it-tranżazzjoni tiegħi. Ġifieri jiena ħa mmur għand il-broker tiegħi, ħa mmur għand il-fund provider, ħa ngħidlu li rrid ninvesti iktar, imma mhux ħa nkun naf il-prezz immedjatament għax il-prezz ta' fund jiġi determinat wara li s-swieq jagħlqu, dak li ngħidulu n-net asset value tal-fund, fil-każ ta' exchange traded fund jittrejdja purament kif aħna nixtru. Għax jittrejdja bħal shares. Bħal shares, eżatt, fuq is-suq lokali, fuq is-swieq internazzjonali. U allura l-prezz jien nista' niddeterminah jiena. Jien nista' nagħżel b'liema prezz irrid nixtri u b'liema prezz irrid
Issa, għal dawn l-investimenti, hemm suq għalihom Gabriel? Eħe, hemm suq, hemm kemm għall-ETFs kif ukoll għall-funds, fil-każ tal-ETFs simili għal dak li għadni kemm għedt, jekk jiena rrid inbigħ l-ETF tiegħi, jiġifieri nagħlaq l-investiment tiegħi jew ninvesti iktar mill-istess ETF jew ġo ETF ġdid, irrid immur fuq stock exchange, nara l-prezzijiet, nista' nissettja limitu ta' liema prezz jiena lest li nħallas jew nista' naċċetta l-prezz li min qiegħed ibigħ qiegħed joffri. U allura hemm min hu familjari ma' xiri jew investimenti f'shares diretti, l-ETFs jaħdmu l-istess u dan in-negozju jsir waqt li l-istock exchanges huma miftuħin. Eżatt kif wieħed jittrejdja shares. Fil-każ ta' fund, kif għedt iktar kmieni, It-trading jew il-bejgħ u x-xiri ma jsirx waqt il-ġurnata li l-Stock Exchange huwa miftuħ imma jsir fl-aħħar tal-ġurnata jekk ETF irrid, jiena rrid inbigħ l-ETF irrid immur fuq Stock Exchange u nsib buyer, jekk jiena rrid inbigħ fund immur għand il-fund manager u l-fund manager ħa joffri li jieħu l-units u jtini l-flus minflokhom. Gabriel, hemm ħafna punti li xtaqt niddiskuti ma sfortunatament il-ħin u dak li hu bħal riskju hekk forsi nagħmlu xi programm ieħor u nittakiljaw dawn il-mistoqsijiet. Nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni, nirraġa' ringrazzja lilek Mark, grazzi tal-ħin tagħkom. B'hekk wasalna fi tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek. Bħal dejjem ir-ringrazzjamenti tiegħi jmorru għal New Age Media, l-producers tal-programm, nirringrazzja l-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja lill-isponsors tiegħi u fuq kollox nirringrazzja lilkom talli dejjem issegwuna. Nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla, saħħa u grazzi!